aidi kwazisawo sangano muzita nemuropa rajesu amen tinotenda Uh, I think zita rangu rataurwa kudhara but maybe mumwe anogona kunge asina kurinzwa ndinoitwa mufundisi george mazvimbo from eastview haleluya saka regai ndikukwazisei mose muzita nemuropa rajesu kristu amen tinotenda regai ndiremekedze Overseer naamai kunyangwe vasipo uh, Reverend Ncube naamai Reverend uh, Moyo naamai nevafundisi vose vari pano macomities ese ari pano nemunhu wose ari pano ndiri kuti mwari ngavakuitirei zvakanaka pazuva ranhasi amen Tinotenda uh, regai nditi happy birthday kuna musawashe from Headcliff. Hallelujah. Tinotenda Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakugonese. Tinotenda. Ah, regai tienderere mberi. Uh, ndinokumbira utivhure from the book of Isaiah

Kutanga neshona. Ticha verenga kuna Isaiah 53 from verse 3 verse 3 akazvidzwa nokuraswa navanhu munhu wekurwadziwa akaziva urwere somunhu anovanzirwa navanhu zviso zvavo akazvidzwa nesu hatina kumukudza 4 zvirokwazvo akatakura matenda edu nekusimudza kurwadziwa kwedu asi iye takati akatambudzwa akarohwa namwari nokumanikidzwa 5 asi akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu kurohwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake takaporeswa namavanga ake Isu tose takange takarasika samakwai, takatsauka mumwe nomumwe nenzira yake. Asi Jehovha akaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose. Akamanikidzwa, kunyange zvakadaro akazvininipisa, akasashamisa muromo wake segwayana rinoiswa kundobayiwa uye segwai risingachemi pamberi pevaveuri varo. Saizvozvo haana kushamisa muromo wake.
Tinotenda. Uh, regai nditaure pamusoro uh, musoro weshoko unoti Lord is suffering. Uh, ndambocherechedza ndikati kanti Lord zvinorevei ndikambotsvaga tsvaga ndikaona umwe mutauro achitaura kuti Lord it means the master of the servants of a household ndokubva ndaisawo pazasi ndikati the master of heavens and earth haleluya uh, ah, ndokubva ndacherechedza zvekare ndikati ko suffering zvinorevei ndikaona kuti experiencing pain uh, regai ndipotsana ndimbopa mumwe mumwe mufananidzo wezvimwe zvinhu zvandakaona after three, three days back uh, ndakaenda kubulawayo ndichida kunoona shamwari dzangu ndandine zvanga ndafambira ndikatanga kuvakumbira ndikati ko timu uyai tisangane mutown zvikanzi nevakomana hatisi kukwanisa kuuya because tiri kuenda kunhamo uh, nhamo yatiri kutaura iyi inhamo yakaitika kubulawayo vazhinji vedu vari kuiziva pane pane mwanasikana ainzi aibva kuchikoro kucollege akabatwa nemasotsi vamwe vanoti akabaiwa asi at the end of the day zviri kunzi vanhu mwana iyeye akafa haleluya ndokupatakauzvibvunza kuti kandi vabereki vake pavakange vari kumba vaziva kuti mwana abuda akaenda kuchikoro maybe akubva kuchikoro kwakwa kumazorodoka vanga vabika chikafu ndokubva vaisa ambuwa pasaidhi vachitarisira kuti mwana ari kuuya maybe ndokubva vambogara vachitarisira kuti mwana ari kuuya achasvika Ona nguva maybe dzakusvika kuma 9 mwana akajaira kusvika na 8. Hallelujah. Wobva wazoona maybe dzava kuma 9 kana kuti kuma 10. Wotanga kushamisika kuti ko chii chakuitika maybe wozama kufona kuti vanzwe kuti mwana ari papi. Wonzwa maybe phone iri kuringa kana kuti haisi kuringa but mwana haasi kudaira haleluya vobva vatanga kunetseka kuti kandi mwana afamba sei wozosvika pawanoona mazuva ano social media inotanga kumhanyisa zvinhu kapo vanhu vakangotanga vanhu vakangoona chinhu vanobva vatotora mapictures otanga kutumira Dzimwe nguva sevanhu vari kugara pafoni vachitarisira kuti mwana wavo anytime anogona kungosvika pamwe kudaro dzimwe dzenguva pane chinhu chamuka chamubata vanobvaona foto rinopinda mufoni richiti kune mwana ari kunzi afa pakati pakati pakati pakati haleluya vonovhura foto woona ari mwana wavo haleluya ona ari mwana wako achangopedza form 6 ati ngaata akutangawo chikoro e, pauniversity obvaona fesi yemwana wako iriyo yakandwa akachekwa chekwa nemapanga how do you feel haleluya ndo suffering yandinoda kuti ndizame kutaura nezvayo pazuva ranhasi iri kusanganikwa naamai nababa vane mwana akaurayiwa asina mhosva neniwo ndiri kuyewo nemwana wamwari akaurayiwawo asina mhosva haleluya e, eh, rekai ndicherechedze bhuku raisaya mbichana kuti isaya ari mbori ani ndikambobvu ndikambocherechedza ndikabvunza tikandi aizai wacho ari mbori ani zvikanzi isaya zvinotoreva kuti god is salvation but kana ndakamutarisa zvakanaka kubhuku raisaya ari kuonekwa ari muprofita not just a prophet but ari kunzi a major prophet haleluya pandakafunga nezvemajor prophet ndakabva ndatanga kufunga zvandakamboona kusouth africa mamwe maprofita achiprofita vamwe vanhu vakatanga kutaura kuti major major your forensic hey, you are detector hey, your snatcher your what what haleluya ndikadai kuri kunzi ndairarama panguva yaizaya uyu ndondaitaura kuti ndiye major haleluya why because arikutanga kuprofita zvinhu zvekuti kana even vanhu vakatanga kufunga nezvazvo ah, havabudi neansa asi isaya kutanga kuzviprofita isaya anotanga kuprofita kuzvarwa kwaiye jesu kristu kubva kuzvarwa kwaiye jesu kristu uh, obva ataura nhau yekutambudzika kwaiye jesu kristu maybe regai ndimbotarisa kutambudzwa kwakaitwa iye jesu kristu even achibva achibva kuzvarwa haleluya achizvarwa bhaibheri shoko ramwari rinotaura kuti magi from the east akauya kubethlehem kujudha ka tikaziva kuti kuno kwazvarwa e, mambo wajuda e, ndiri kumutsvakawo ndoda kumunamata haleluya bhaibheri shoko ramwari rinobva rataura kuti herodhi akanetseka akamhanya akaenda kunobvunza kune vamwe akati kandi mwana uyu ari kunzi azvarwa azvarirwepi vakati kandi hamuna kunzwa here chiporofita kuti kuchazvarwa mwanakomana wamwari haleluya anobva aendera oenda muchiwanze obva anobvunza maki akati kandi maki zviri kufamba sei ndokumbirawo kana uchinge waendawo kwaari mwana iyeye uye kuzondiudzawo ndiende kunomunamata haleluya bhaibheri shoko vanobva raenderera mberi rinobva rataura kuti ah, vakaenda ana magi netimu vakaenda vakasvikomunamata vakasiya mapresents vasiya mapresents ngirozi yamwari yakauya ikati joseph simuka utizire ijipita haleluya nekuti pano paita muvengi nekuti paita munhu anoda kuuraya mwanakomana wamwari saka simuka ufambe uende ijipita haleluya tobva tasimuka tobva taenda nayo tobva taona the same jesus christ ari kunzi aida kuurayiwa naherode ava kurambwa nemufidzi wake anowa peter haana kumuramba kamwe chete anomuramba katatu zuva yese anosvikawo futi paana sei paanomutengesa with that pieces of silver haleluya so mukuriro wakaita jesu kristu wakange usina usina kumira zvakanaka ndosaka isaya ane mazwi aanotaura achiti jesu kristu uyu akazvidzwa uye akarambwa navanhu ndinofarira pane ma pane NIV inoti he was despised but King James version inoti he is despised haleluya maybe NIV inogona kutiudza kuti zvakaitika maybe takange tisipo but King James, King James version iri kutiudza kuti imimi wacho ndimuri kuzviita haleluya nf iri kutauriwa zvakaitika mwanakomana wamwari akazvidzwa mwana wamwakomana wamwari akatukwa akatarisirwa pasi but king james version iri kuti mwanakomana wamwari ari kutukwa ende ari kuzvidzirwa pasi haleluya haleluya regai ndikwidze nayo uh, Judas Karioti atengesa Jesu Kristo, zvinonzi akarwadziwa, akakandira mari pasi, akaenda akanozvitsungirira. Haleluya! tobva tadzika naye tobva tasvika patinonzwa kuti maprisi nemaelders vakafunga kumurongera hondo vakafunga kuda kumubata haleluya pawakanga wachida kumubata ndinorwadziwa nekuti vanhu vakange vachinga vachida kumubata vaive vanhu vanga vaine zvombo katiri muzimbabwe chitaura kuti munhu akaisa jesu kristu ainzi musivhilieni haleluya but akabatirwa mapanga nemapfumo vagomugarira sezvinonzi anotiza sezvinonzi akaona chombo chinotyisa vanoenda naye voenda naye kuna pilate haleluya bhaibheri shoko ranobva rataura zvikanzi yakanga iri nguva yefestival nguva iyi yainzi kana, kana paine munhu paine munhu anenge achida kuendeswa pamuchinjiko zvaibvunzwa gurumwandira kuti toroverera ani haleluya naizvozvo paiwo nemuwainzi jesus barabas paita jesus barabas versus jesus christ ndokubva yakandwa nyaya kuvanhu zvikanzi torovera ani jesus barabas najesus christ haleluya vakatanga kutaura zvikanzi ayewa regerai bhanabhasi haleluya regerai bhanabhasi uyo anozviti mwana wamwari anozviti king of the jews ngaende pamuchinjikwa king james aizenebata kuti muri kuti regerai bhanabhasi NIV iri kuti aiwa makati regerai Barnabas asi King James Version iri kuti muri kuti regerai Barnabas haleluya regerai pana pasi ararame uyo anozviita mambo wajudha ndiye ngaende padanda haleluya chaiizvi tiri kudeedzera kuda kuti takadeedzera tiri kudeedzera nanhasi kuti ayewa hatimudi hatimuzivi ane pride anozviita mwana wamwari anozviita mambo wajudha tinoziva pilate haleluya regerai bhanabhasi uyo ngaende padanda uyu mwari wekudenga ngaatibatsire bhaibheri shoko ramwari rinobva raenderera mberi zvinonzi pilati akashayiwa mhosva naye e, mudzimai akatombouya akati ai ndanetseka nehope pazuva ranhasi murume wamuri kutamba nayo haana mhosva haleluya bhaibheri shoko romwana taura kuti paileti akageza maoko akati ava wenyu chinzwa mashoko akataurwa navanhu pakanzi ava wenyu zvikanzi Kana mati ava wedu ropa, ropa rake ngaridanidzirwe patiri kwete patiri bedzi ngaridanidzirwe even pamusoro pewana wedu what a reckless statement haleluya mambo pamashure mambo taura mukati kudii mukati siyei pana pasi ararama jesu pamuchinjikwa magaragara futi makutaura rimwe rinotyisa zvikanzi kana paine mhosva ngaiuye pamusoro pedu, kwete pamusoro pedu chete, nepamusoro pawana wedu. Haleluya! Kushaiwa matyira, nyika yakashaiwa matyira, zvikanzi ewo vana vedu futi ngavakwane kwane panyaya idzi nekuti hatitye haleluya anozvita ani ngaaende pamuchinjikwa kana asikaende pamuchinjikwa kana paine mhosva ngaiuye pamusoro pedu navana vedu zveshuwa airevesa nekuti vana vacho pazuva ranhasi ndo vari kutaura kuti hai ngaadzokere pamuchinjikwa haleluya haleluya hazvinetse kutarisa kuti eh, uri kusheedzera sei kuti ukusheedzera sei kuti ngaadzokere pamuchinjikwa nezuro kwakataura nawo yeself examination just chingozvitarisa chingozvita hai dai kuri kunzi waimbomanikidzwa kumbotarisa vhidhiyo relife yako just two days unobohekana naro iwe unotanga uri kuona wrong ten maambona wrong ten wrong ten munoiziva mahora anotyisa haleluya nekuti upenyu hwako hautarisike kutaura kuti murume anga adzokere paya haleluya zvichaitika ipapo handinei nazvo mwari wekudenga ngatibatsire haleluya isaya ari kuti hai murume uyu akadzikisirwa akarambwa nawanhu akaita murume wemarwadzo akawirirana nemarwadzo kuita ushamwari nemarwadzo kuburikidza nematauriro edu ndakambotaura ndikati dai kuri kunzi dai kuri kunzi satani aiuya netsoka panapa unogona kuona vamwe vanhu panapa wakutoti eh, yes kani sati sati hmm, sati muri kufamba sei nasati nekuda mari haleluya hadaewa sati iwe uripo vhesi ndiya nemhosva First Delmos akanga akazvigarira hake kudenga zvinhu zvese zvichifaya kwakazoirei pasi pano iwewe ndiwe uri right sati mwari wekudenga ngavatibatsire mwari wekudenga ngavatibatsire iwe uri right sati ndokumbira mwandiverengere da kuti tifambe mchana mchana kubva pa 27 anoverenga verse by verse verse by verse andiverengero pastor cho ndiverengero 27 chinzwa nyaya iye kuti yakufamba sei manje yemazwi wakataura mazwi wakataura ukati sunungurai bharabhasi wapedza ipapa ukati ropa rake ngaridaidzirwe pamusoro pangu kwete pamusoro pangu bedzi nekuti ndichazvara kana ndazvara vana vangu futi daidzirai nyaya yacho pamusoro pake chinzwa nyaya yayo chinzwa zvawakakonzeresa

ehe 28 chipomira ipapo makuidzwa nyaya chokwa yakuenda manje nemastatements edu atakataura yaye haleluya zvikanzi abva ipapo wakabva atora ndokubva aendeswa kuna gavhena kuna gavhena ikoko akanga akakombwa nehondo inotyisa haleluya vapedza ipapo vakamubvisa hembe sorry vakamubvisa hembe vakamubvisa hembe nekuda kwemastatements ako t aukataura jesu mwana wamwari asina asina chaakatadza but ngaabviswe hembe haleluya handisi vanhu vese vakatarisa mubvisei hembe hatinei naye zvekuti zvinonyadzisa kana kuti ndiyani hatinei nayo ngaabviswe hembe timpfekedze dzedu dzatinoda nguo tsvuku maybe dzimwe dzenguva atakwe kana aa mazuva ano ukaona munhu apfekedzwa nguo tsvuku kana kuti aisiwa jiro tsvuku zvona kuti anenge vachiona rufu haleluya vanhu vakutoona rufu vakutompfekedza nguo dzerufu munhu asati afa nekuda kwemastatements ako awakataura kana kuti andakataura Spare Barabbas. Haleluya! Ropa rake ngadaidzirwe pandiri nepavana wangu. I don't care. Haleluya! 29 yeah. Hey. vakabva vatanga kuenderera mberi vakaruka korona yeminzwa minzwa inovaya vakaisa musoro make vakaenderera mberi vakaenda kunopfugama pamberi pake zvikanzi ndiwe kaunozviita mwari tava kupfugamawo pamberi pako kwaziwai mambo wejudha nekuda kwemastatements edu atakataura mairi haleluya haleluya ndikuda manje kuyeuchidzai mastatements iwayo spe parapas haleluya spe parapas crucify him wapedza ipi izvozvo nekufarisa muyoti excitement here kana takati yoti reckless statement zvikanzi wani hai kana muchinge mamuisa ipapo kana zvikanzi pane mhosva ngaivire pamusoro pedu kwete pamusoro pedu bedzi but pamusoro pewana vangu Dzikai mfundisi.
Vakati vamuseka vakamubvisa nguo tsvuku. Mira ipapo.
Mira ipapo. hanzi vakamusvipira mate bhaibheri rinotaura kuti vakaramba vachimurowa haleluya zvoreva kuti pavakanga vachiko vachimurova kunyarara yaive mhosva kutaura yaive mhosva kusimuka yaive mhosva kugara pasi yaive mhosva unoona munhu anokuvenga eh, chinhu chese chaunoita kana even ukamira une mhosva kana ukafamba une mhosva ukachena une mhosva ukafamba une tsvira une mhosva nekuti anokuvenga haleluya naizvozvo vakaramba vachimurowa haleluya zvoreva kuti vaka havana kusvika pavakagutsikana nekumurowa kwavamita vakaramba vachimurowa isu takanga tiripo vamwe taa tiri kumashure takamira ipa vachiti hayi matigonera pazuva ranhasi nekuti mati bharabhasi ngaaende iyeye ngaaramba achirohwa haleluya ngaaramba achirohwa bhaibheri rinotaura kuti vakaramba vachimurohwa nyika ichifara vachisimudza maoko maybe madzimai kana anga aripo aitanga kusimudza mazambiya haleluya wachidi naye naye nekuda kwemastatements t rekandipo manyarara ezvino ndichadzoka futi mastatements t atakataura handei 30
vakamupfira mate handi 31 31 yes vakati vamuseka eh vakamubvisa nguo tsvuku eh vakamupfekedza nguo dzake eh vakaenda naye kundomurovera pamuchinjikwa yes
hanzi va vapedza kumoka ndokubva wamupfekedza nguo dzake maybe tsvuku dziya dziya vaida kumu vaipfekedza kuti anyatsoroveka kale redi isaoneke haleluya vapedza ipapo ndokubva vamuti aiwa ngatichiendai naye tinomurovera murume ndokubva atakura muchinjikwa wake akutanga kufamba zvinyoronyoro akatarisa gorogota nekuda kwemastatements edu nematauriro edu nemafungiro edu nemaitiro edu nemagariro edu nemaonero edu akatakura muchinjikwa haleluya vaya vakange vakamukomba vachiti uri kufamba zviri slow wedzera maybe akatanga kufambisa woti aye uri kufambisa dzora speed akafamba nemabvi wati unopfugamirei inga uri mambo haleluya akafamba netsoka anoti hausi kurwadziwa ngatimurove kusvika apfugama nekuda kwemastatements edu mazuva ano kandi jesu tiri kutaura ngaadzokere pamuchinjikwa sei maybe ipapo ndo patingafambidzana pa, pa, pa, haleluya mapfekero ako funga mapfekero ako varipo vane hembe dzekuchechi kozoita hembe dzekumba handirevi kuti hembe dzekumba dzakashata vandoziva kuti iyi mupfupikiro yakaita haiende kuchechi ndakutaura imwe nyaya panapa haleluya pane hembe dzinonzi kune malong dress nemalong skirts akagadzirwa kuenda kuchechi nemaformal trousers but during the week tifamba takashama ngaadzokere ngaadzokere ngaadzo ngaaende pamuchinjikwa we don't care kuda kuti asina kujabula tikatadza kujabula nekuda kwajesu kristu ndozvaunenge uchitaura panguva iyoyo variko futi vanoti kana vachinge vakagara muno ari mashona akaona mudhevere anenge achingorwadziwa achingoti kandakasangana sei kwesu kani chiiko chiri pasaidi pangu ichi nai nkosi yami mumwe wo mudevele kana akatarisa shona unonza kuti mashoni anongondibhowa so satan haleluya mandevele ma anongondibhowa anokubhowei uri kuti ngaadzokere papi iye akati mese muri vana vangu ungave mundevele ungave mushona ungave mutswana bhinga wat muri vana vangu mose iye uri kubohekana nemumwe munhu kuti ayewa spe barabas haleluya spe barabas ukaona uchine uchine kahunhu ikako regai ndisiyane newe varipo futi varipo futi vakangogadzirira vakangogadzirira kudzinga vanhu muchechi mastatements avo ndeeku ndeekurwadzisa chete haana zvinhu zvaanotaura zvino zvisvina anakaida kungorwadzisa chete zvekuti kana ukabuda kana anoti i don't care bicc ndeyangu haisi yako Chechi ndeya Mwari, haisi yako. Ita 30 years, 40 years, 50 years urimo, chechi haisi yako. Chechi ndeya Mwari. Rega ndibokudzei zvimwe zvinhu zvinoitika. Vanhu vasingaiti evangelism hawarwadziwe nekuti munhu anobuda chechi. arwadziwi haanei nazvo kuti wakabhadhara mari kuti munhu adzoka auye muchechi haanei nekuti wakaitei kuti auye muchechi haanei nekuti wakanamata for how long kuti auye muchechi anongouya womutuka nekuda kwekuti akapfeka mupfekero waasiri kuda ende kana akaenda he doesn't care haleluya haana basa nazvo kwaakaunzwa naye here Spare Barnabas. Hallelujah. Ndokubva waenda ndokubva waenda naye vanonzi pawani pawakazosvika vakazofosawo simoni vaona kuti murume ah, zvaakurema zvikanzi simoni takura muchinjwa wake uende naye atabasa nazvo charwadza bava asi ngaaende chada ndicho tinomwisa ipapo king of choose haleluya vakaenda naye vakanomurowera kandi rizeni yekuti zvinhu zvese izvi zvaitirwe ndei kuti iwewe neni kuti tiwane upenyu but the same person ari kutambudzikirwa the same person ari kuita kuti jesu atukwe the same person ari kuti jesu apfirwe mate achinjwe hembe vanhu vakatarisa ndiyautaura tayewa spare barabhasi jesu ngaende padanda andinei naye Haleluya! Chimbofunga uri pauri papo kuti handisi kudzosera here Jesu pamuchinjikwa. Dai nguva ino yatakurarama yaiya nguva yekupembera, tichingopembera kufa nekumuka, kupembera kufa nekumuka but tatadziswa kupembera nekufa nekumuka neda kwekuti mararamiro edu haaratidza kuti pane akatifira ndobva ndazouya nestatement rangu riya rekuti vanhu vanoita analungile kana vava muchechi ipo pano apa kana tichinge taakukwazisana panonzwa kuti makadii munhu wamwari obva apfugama ofamba nemabvi enda kumba kwake unonoona sati ikoko Haleluya! Makristu kana achinge auya muchechi, wese akapfeka white and black, akapfeka white and black. Aiwa, unonzwa kuti ayai, ndiri kutaura nengirozi yaMwari mhani, dai daigara mazuva ese nemunhu, enda kumba kwake unosangana na unosangana na spare Barabbas haleluya makristu musadaro so amuraramire muchechi munoraramira kupi kumba saka kana chikristu mukachiraramira muchechi mukaratidza kuchiraramira kumba you are wasting your time you are wasting your, your time ndo patichazosvika paya jesu ava kudzoka adzoka paye wakutaura kuti ndakange ndichiendawo ndaipfekawo uniform wani ndaiparidzawo shoko wani ndairira nendimi wani ndaigarawo ndirimo wani obva ati handina kumbobvira ndauziva mwari wekudenga ngaakuitirei zvakanaka mwari wekudenga ngaakugonesei mwari wekudenga ngaakusimudzirei mwari wekudenga ngaakurangaridzei kuti akafira imimi haleluya akafira imimi akafira iwewe mastatements enyaya e you have to withdraw, withdraw them spare barabas crucify him ropa rake ngaridaidziro pandiri nepamusoro pawana wangu kuti hayi mwari nasi ndinoti hayi ropa renyu ngarisadaidzirwe pamusoro peupenyu hwangu asi ndinoda upenyu haleluya ndipei upenyu ndipei upenyu mwari kudenga ngakuitirei zvakanaka muzita nemuropa rajesu chadzisira nguva kuna mc